Nan dam cio hna maw? Religious and political voice in nan kut kan tlaih hna. Kam khat lei ah YouTube zong ah khan ka upload tawn caah khan El Big Lian channel tiin a si. Cucaah cun ka channel zong khan nan kut kan tlaih hna ti ka van chim hmasat ka duh. Tutan ah hin Pu Peter Thang nih nizan ni te ah a inn le lo an hrawhmi kong he pehpar in fianternak te kha a van tuahmi a um. Cu a tuahmi cu a ngaiciami zong kan um lai na te khan tutan ah kha a chimmi a bia te kha uh, tulio kan dothlennak kong he pehpar in case ai pehtlaimi a si caah khan mah te cu eka hen pupui te in an hrawhnak kong he zohchunh in ka hen kan van zohchunh tuah hna lai i mah kong ah hin uh, YouTube hi YouTube ah Pu Peter Thang a video te kha ka lakmi a um. Screen shot in kan ka van tuah chommi seh a fiang tuk lo. Cuko cun Pu Puite ta zong kha hika The Chinland Information ta kha ka van lak. The Chinland Information nih mah bantuk tete kha information a van lak i a van langhtermi te kha case study nak ding caah khin tulio kan dothlennak kong he pehpar in a si ah Thil zeitindah a um timi van zohchunhnak ding caah khan mah kha kha thil fate a lona tein a ṭha ngaimi a si tiah ka ruah. Mah cucu kan van zohtak hna lai a inn le lo kong kha kan van zohtak hna lai tawi tein. Cukhawh cun an bia kan van ngai hna lai. Cun a dihnak ah keimah nih ka hmuh ning te zong kha ka van chim ve te lai.

An hrawhpiak ngai ve ko heh. Sehkai Pupi Ṭathang nih a van chimmi cu private inn te pawl kha cu hrawh ding a si lo. Ralkap le ralkap cu kan i tuk tikah kan sakhan thilri kha cu i chuh zongah khan a phung a si deuh ti kha a chim ning a si. Natein Pumpak ta cu i lakpiak lo ding timi kha atu bantukin fianternak a van chimnak ah khan a chim duhmi a focusmi point cu a si. I a biachimmi te kha tlawm a tawi deuh te minutes pali te kan van ngai hmasat ta hna lai.
Sinain personal belonging tiang tiang hi hitin mu kan ti awk sak ding.

Tokhom pawl, bizu pawl, ihkhun pawl, puan pawl a za ten ke mai ta the si. Kai ka personal solar pawl tiang ka ta si, battery tla ka ta si. Nan lak thek ti ka thei ko. Keimah chui ne sa thon ka rak hol mi.
Hika zon te hin tlawmpa ka van stop ta lai em. Se kai the chin time ti mi in ka van lak mi se. Le eka zona hen personal ta ti mi ka van chim mi ka kan van thei lai. Kan The Chinland Information nih a rak langhtermi a ṭha ngaimi cu HPO sakhan an lak tik ah khan a chung ah zei thil dah thil hnawmmi drug te pawl hna an hmannak kha pawl zong kha mithmuh bak in khan video in a rak langhter. Cu khawh ahcun mipi inn an hrawhmi zong kha a langhtermi video a um. Cu pawl cu a hmumi kan um ko lai kaan cun ka van langhter ti lo. I van chim duhmi cu kha zong kha private ta a si ve ko timi te kha uh, van hmuhfiang khawh ngaingai in dingin The Chinland Information nih khan video tein a rak langhtermi a um caah khan uh, atu bantuk bia kong he pehpar in hin uh, fek deuh in khin kan van langhter khawh chin venak kha a si. ka ma aa ziwa thon ka rak hawlmi ka inn le ka lo le ka thilri pawl hi hitin maw in longsak ding pawl kum pakhat le pakhat karlak ah kanmah cu unau kan si meithal thong man kan kap siang lawi lungto thon kan deng nan hei ti cucu ka inn le ka lo pawl te jengah ka khan nan lak jengah ka inang nan um jengah ka in thilri pawl nan lak cule ka kanmah i kan naule pakhat kan rualpi pakhat i kan tuanpi pakhat i motor nan lak ti tlak ka thei anmah i personally an dothlennak hla nih an nei ciami sumpai te thawn an rak leimi an thil le an ri an in le an lo pawl hi hitin mo kan ti so ding timi cu ruah ding cu tampi um zet i sichaka chu thuni a chang sela pakhat ma ka khai in le lo kha keima sumsuak i ka nu hmanh in a tuar a cawk lo i ka rel pei maw hi ka fapa hrangah a ti a lawmam hi ka ti rel duh hlah ka ti ka kham deuh yang khalo le ka nu a lar ka phang cu se lo nan kimi lehlam pawl kha mi sen mang tuk tikah khan an se cem chau le tor thei lo pang ning tiah ka ruat i keimah chon hi se khan in ka run rel la la son mai pei ka ti run rel mi si hi hi ka nei le ka sia cu tampi cu silo e million pi cu kan silo millionaire cu kan silo sina khai laitlang i khami inn pakhat sak thelo ding khop khopi din mun sia cu ka silo si timi cu ran kan i umda tu ka sung khat rol pi unau polin an thai ko ding falam pol pi mino i mino hruaitu galaxy MCC kan team ma Council of Churches Minowi Minowi hruaitu President

khi ka ropi ciam cho ben na jang man um lo ti mi te kha hi hi keimah nak din pi tu hrang khala si se hi mi te hi a insut siang lo tu polan um ding thei chak zat um ding ronga hi karon rel nak si se la chumi pha cui ke personally ka nei mi pol kum ta si lo mi bul pak ta hi unau kan si ti otu pol hin hi tin no kan ti ok sak ding minung chu thin nung ni thi thin na thei kan si Hika zawn ah hin a van langhter duhmi cu zeidah a si ti si ahcun a van chimmi a poih hi kan ngaih tikah a fiangmi cu Pu Peter Thang hi pamen lo cu a si. I ngeihchiah chawva lei zong in ai za tinak a si. Le a van chimmi kha MCC nih khan a sining kha an ka theih ko lai ti kha a si i kanmah nih kan theih lo zongah anmah mino pawl nih khan zeitluk in dah chawva lei ah a ngeih timi zong kha an theih lai i atu bantukin inn a sakmi zongah khan zeitluk in dah a dirhmun a si a sa kho dingmi a si le si lo zong kha anmah nih khan an theih ko lai. Mah ka ngaihchiah kongah khan a van chimmi si ani hi Rengkun ah kum kul renglo khua ka sa a ti i Cu ruang ahcun vei tuntuk khuasaknak lei zongah khan chiahru tukmi cu an si lo i atu bantuk tein khan inn sa kho dingmi dirhmun hrimhrim te zong kha a sinak te kha van langhtermi kha a si. Sile van ngai ṭhan ta hna usih. Ti Pawlkam pakhat le pakhat phuba kan savokmi cu iang ti ṭha sakhan pakhat le pakhat kan ursakawk sakhan cu iang ti ṭha. Sinain bulpak in kan neihmi tiangtiang hi kan chiatchuah awk sak dingin kan lung awk sak ṭheh ding maw timi te kha tu i CNF CNA lam hruaitu pawl le Wangau CDF HPO hruaitu pawl malte ka lo ran mai ni neihmi nan nei ve cheu hai ko ding parcel neihmi nan nei ve cheu hai ko ding minung ti chu a hle cha a tet cha a neihmin ti chu um ring ring ko ding kan chak ring ring lo ding chumi te kha kan pari personally thil a thling ding mi kha kan ruah tu
Sedalas puai in a chimmi kha cu personal thil cu lakpiak lo ding. Ral ai tu mi kan si caah kan i tuknak sakhan i thilri cu kan i tuk chung tikah cun lak awk a si ko. Asinain personal thil cu lak lo ding kan ṭum caan um lai, kan kai caan a um lai timi kha a van chimmi kha a si. Kha vial kan van si rih sehlaw Pupui te a chimmi kan van ngai ve ta lai i thil um dan kha kan van zoh tikah khan CNDF nih khan Hawlngo ram CDF kha kah hmasatmi thil kha a si zia zong kha atu bantukin cuai kan van thlai tikah an bia kan van ngaih tikah khan van ruah chih kha philh lo ding a si i a biapi ngaingai ti kha ṭha tein ningcang tein khua a ruatmi nih khan cun tungtatmi nih khan cun kan van philh lo dingah khan ka van tenh chih duh ta. Cuti si ahcun Pupuite a biachimmi van ngai ve ṭhan ta hna usih.
Iah ti le July ni hnih in nikua tiang tuni tiangah thla khat le thla hnih zik a si thlang. Kannih lam nih iang hmanh kan rel hri lo. Iang hmanh tuni tiang kan rel hri lo. Iang rua a ti le Three Party CNF, CNA, HBOC DF Guango ram le CNO CNDF Three Party ceasefire neinak dingah upa le midang tampi nih theitawp an sual lai ah thu kan rak rel kha

Laktlak um loin innkhang sak ṭheh, inn meisa in ur sak ṭheh. A thawk i thawk awk sal ṭheh kan si. Keimah tla. Keimah Cianmai i aiah HBO nih far inn in saksak ka inn tlan duah ṭheh iang hmanh lak ding um lo. Tu Zohmun pui keimah iang hman.
Seh atu a van chimmi ahkhan cun ka inn kha an dawh i lak ding a um lo a ti i The Chinland Information nih a van langhtermi kha cu a inn tu kha an hrawhmi a si maw? Si. Khakhakha a dang deuh maw a si hnga ka van thei fiang ve loh. Sihmanhsehlaw a van chimmi cu anmah sakhan i thilri an hrawhmi lawng si loin an sakpiakmi inn zong kha an hrawh dih timi kha a van chimmi a si. A taang nawn lo. A thawk in kan thawk awkṭheh hna kan ṭuan. Um theihnak ding inn le umnak ding, ralkap umnak ding pawl kan ser vingvo, kan tuah vingvo, kan ṭuan vingvo. Cunaah mipi nih fiang te i kan thei dingmi pakhat a um. Tuni tu caan ah July nihnih ah CNO le an sawmmi Kali, Kabaw, Kawlram sung local PDF anmah telin group hlei nga nih in rak kap. Inn kapmi hi tuni tucaan ah an rel duh nawn lo.

Tutan ahhin Pu Peter Thang zong nih a inn le lo an hrawhmi kong he pehpar in khan Tarensa Chin lempuai kan ti lai maw ka bantuk kan pumpak sinak kha a van fianter vemi kha a si i ṭha ngai. Sihmanhsehlaw atu bantukin Pu Puite zong nih a rak chim vemi a um. Upa dangdang zong nih an chimmi van um ve i kha bantuk bia kha a van kalh tikah khan atu bantuk tein a pahnih in khan an bia kha van lak i van ngaihthiam ding khan ka van tuahmi kha a si. Uh, hika hin kai palh kho men mi pakhat cu inn kha an hrawh dih an khangh dih ti. The Chinland Information nih van langhter mi kha a rawk dih lo. A chung thilri kha cu an hrawh, uh, an dah vir. Le hi zawn ah thil ummi cu inn kha pahnih A nei hei ti ko usih. Atu i an khangh dih timi kha cu sakhan i a ummi inn phunphai kha si dawh a si. Cuticun thil kha a si kho men. Khakha cu ruahdamh in van chimmi ah khan van si ko sehlaw, sanaten a fiangmi cu sakhan i a ummi amah tein an sakpiakmi a va si zong ah an ka khanghpiak dih a ti. Cun private inn in a va si sual ahcun tuna i kan langhtermi kha mahka ka si ahkhan cun a chung kha an hrawh viar ve. Khatakhan thil kha pahnih khan a van si i hi point zawn ahhin keimah zong nih ka van langhter duh i kan reaction bantukin hi kan dothlennak ah a cangmi case te hi tu bantukin Shin Lin an rak tuahmi chungah van langhter chin ka van duh vemi cu Pu Peter Thang nih a van chimmi cu personal thil cu tuah ding lak ding a si lo timi kha a point auh duhmi a si. Cu tikah kan ruah hnga dingmi cu dohnak kha a fiang komi cu khattelei khattelei ti a si natein a fiang komi cu timhtuahnak kha khoika len dah a rat timi kha hmuh fiangmi a si ko i CNDF lei nih hma an lak hmasat. Cu tikah kahnak kha CNDF-lei nih khualngo kha an va kah hmasatmi a si. Kha an kah hmasatnak ah khan atu bantukin inn le lo hrawhnak kha a cang hmasatmi a si. Kha a can hnu tu ah khan uh, khualngo CDF le uh, CNA pawl nih an va kal hnawh ṭhan hna i kha an kal hnawh ṭhan hna hnu tu ah khan atu pu, Pu Peter Thang a inn le lo thil a cangmi kong kha a van cangmi khi a si in ka theih ka palh lo ahcun ka takhan a si ko rua tiah ka ruah i ka palh si le ka ngaithiam te u law ka theithiam te u law sana tein awkha kha cu case a van kal dan ṭasinh ṭasinh ten a van kal dan kha a van si i a biapi mi cu personal in cu hrawh lo ding mah le mah cu ai domi cu duh le thil le ri cu kan lak ko lai ti kha a point out duhmi a si. Cucaah kha ka zawntiah khan kan van ruah dingmi cu hiti deuh hen a si rua tiah ka ruah. Personal thil ti tikah Pu Peter Thang a inn hi civil ngaingai a sa lo te ko si. Ani cu hruaitu chungah organization a bu chung hrimhrim ah ai telmi minung a si. Cucaah cun a inn le lo hi an va hrawh piak ah siseh, thilri an lak piak ah siseh, uh, lak piak phu a si ko. Lak piak khawhmi thil dirhmun a si ko tiah ka ruah. Keimah ka hmuh ning. Kamkhat le kan chim a si ahcun CNDF nih khan HPO an va kah hna lio ah khan atu pupui te i inn le lo cu chim lo. Uh, an sakhan inn le lo cu chim loin mipi pawl inn chungah an luh i an hrawh an bawmhmi te pawl zong kha video ah tette in witness in el awk ṭhalo in khan hmuh cangmi kha a si. Cucaah mipi ta hmanh kha takhan an hrawh ko a si ah khan cun uh, ral le ral hei ti ko a si lo ai domi kha cu a lu bik a si fawn tikah A inn le lo tiang va hrawh le va lak kha cu si an ele nih an tuahmi a va si ko hmanh ahkhan tuah ding ngaingai a si ko ti ahkhan keimah ka hmuhning a si. Le a ruang cu inn le lo thilri hrawhpiak cu chim loin minung nunnak i lak ding tiang hmanh in cun pei vai i kal hnawh le meithal hmur hmaitonh in i hoih in i kah dingah i timh cu a si cu. I thah ding ah pei minung nunnak i lak ding in pei i zuanhnawh le i kalhnawh cu a si cu. I inn le lo hrawhpiak le thilri lakpiak timi hna cu cunak in cun a niam deuh tukmi case a si ko lo maw timi kha hika hin an bia chimmi cungah khan ka van langhter duhmi a si. I mipi a ngaimi zong nih hi zawn ah hi thil sinlinnak an van tuahmi chungte ah hin zeitindah nan hmuh ve ning a si. Pumpak thil cu lak lo ding a si tiah maw nan ruah? Asiloah minung le minung hmanh pei kan i that cu hihi cu chim a tlak lomi case a si tiah dah nan ruah ve? Mah te hi mipi nih theih ding ah Chinlinak an tuahmi a si ruang ah khan cu pahnih te cu van langhter ka van duhmi a si. I kai palhmi um si le rak ka theithiam te ulaw mah hihi kan dothlannak lamthluan chung i a kal vemi case pakhat a si ve ruang ah khan fate musical hna te mah te cu biafiang deuh kan theih nakhnga ding caah CNA lei an palh ah siseh CNDF lei CB lei an palh ah siseh CC lei an palh ah siseh an diknak ah siseh atu bantuk tein hin amah le caan te ah thil a cangmi cung te ah khan ka van langhter tawnmi kha a si ko ti kha donghnak ah van chim ka duhmi a si ngaitu nan dihlak chungah kai lawm